والا تھا جو آ آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس کو آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ آ تے ڈیکھیں جو درداں دی سولی اتے لوگ چڑھدن کیویں لوگ جیویں دوستو بڑی دھماکن کیتے سنسو بڑا کہ آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ۔ آتے ڈیکھیں جو درداں دی سولی اتے لوک چڑھدن کیویں، لوک لہندن کیویں، پتھریں دے بنڑے ہوئے گھریں دے ادر ریشمی جسم ڈکھاں کوں سہندن اونجھاں کونجاں دے وانگوں چدھاروں پھرن، شام تھیوے تاں کندھاں تے پاندن کیویں، رات بے سہت لوکیں دے گھر دے وچوں۔ بھیݨ در تے بلیکھیاں توں آندے نے آ میݙا جانیاں آ میݙے دے سوہݨا آ تے ݙیکھیں جو دردیں دی ترسال تے ایں حیاتی کوں کیویں روایا ویندے اپݨے اکھیں دے ہنجواں کوں پالݨ کیتے بے وسی کوں وسیلہ بݨایا ویندے انج کہ معصوم دے ہونٹ سیتے ویندن اوندے جذبیاں کوں سولی چڑھایا ویندے عید دی رات ہے توݨے شب رات ہے دھڑ کے دے دے تے اوکوں سمایا آ میڈا جانیاں آ میڈے دے سرے آ تے ڈیکھیں آ تے ڈیکھیں جو ڈمدے ہوئے آل کوں سول صدمے ملن ساہ سانگاں ملن گھٹی ڈکھاں دی اوکوں پلائی ونجے اوندے کنے دے وچ بکھ دیاں بانگاں ملن جھیری جمن تاں پیو ماں کوں جھورا لگے سینگ سرمے ملن نہ کوئی بھانگاں ملن۔ چاندی کھڑدی ونڄے توݨے سر دے اتے سینڄ رنگلی کیتے پھر رنگ آندے آ میݙا جانیاں آ میݙے دیس وچ آ تے ݙیکھیں جو روہی دا راول ݙیکھیں کیویں جیوݨ دی خیرات پیندا کھڑے گگ اندھارے دے وچ گنگے لوکاں کیتے سنڄے سجھ توں فقط جھات پیندا کھڑے اتھاں بکھے بھبھر گھن تے کوئی نہ سمے اپݨے مولا توں او رات پیندا کھڑے تسی روہی تے روح نال رڄ تے وسے ایجھی ساوݨ توں درخواست گھندا کھڑے آ میݙا جانیاں آ میݙے دیس وچ تے آ تے ݙیکھیں جو دھیاں کوں ٹورݨ کیتے ماء نے پوہیا کیتے پیو سوالی ݙتے آ تے ݙیکھیں جو دھیاں کوں ٹورݨ کیتے ماء نے پوہیا کیتے پیو سوالی ݙتے دھی دے سر تئیں پݙی ہوئی نگاہ دے پچھوں اپݨی غربت دے ہنجو سنبھالی سوئیاں توݨیں جو ساہ کوں چھکیندیاں ریہاں۔ زخم ہتھاں دے تلیاں تے پالی دیے جو چولے کڈھویں سجھے ونج امیراں دے گل سیپ کڈھن والے ہتھ خالی دیے آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ آ تے ڈیکھیں آ تے ڈیکھیں جو دھیاں کڈھیاں ہوندن کیویں کیویں بھراویں توں بھاریاں گیاں آ تے ڈیکھیں جو دھیاں کڈھیاں ہوندن کیویں کیویں بھراویں توں بھاریاں گیاں کارو کاری دی کالی سیاہ ریت وچ لانواں لووݨ توں پہلے ای ماریا ویندا ہے۔ باروکاری دی کالی سیاہ ریت وچ لانواں لووݨ توں پہلے ای ماریاں ہندیاں، وٹے ستے دی سولی وی چڑھدیاں ریہاں، ونی تھی تھی کریندیاں اوں دھاریاں دیاں، ماواں ہائے ہاتھ کر کر اکھیندیاں ریہاں، دھیاں بابول دے دل توں وساریاں ریہاں۔ آ میݙا جانیاں، آ میݙے دیس وچ۔ آ تے ݙیکھیے جو اڄ اپݨی دھرتی اتے ٻئے زمینی میݙی ٻئے مکانی میݙی بتھے بھردے ہوئے قلعیں ݙسیندا ہاں میں کون سݨدے پراݨی کہانی میݙی پھیرا پاویں کݙاہیں میݙی روہی ݙو ہر کرنگے کوں سمجھی نشانی میݙی میݙی دھاں میݙے ہوٹھاں تے موئی ڳئی میݙے ڳل لڳ رنی بے زبانی میݙی آ میݙا جانیاں آ میݙے دیس وچ آ تے ݙیکھیں غریبیں دی جھولی دے پھل کیویں کیویں حویلیاں توں برتی آتے ڈیکھیں غریبیں دی جھولی دے پھل کینجھاں کینجھاں حویلیاں توں ورتی ریہن کھارے چڑھدے ہوئے گھوٹ روندے ریہے کینجھے ڈکھ کھنج کوکاں کوں ارنی ریہن اتکے بغدام چیکاں تے سب حسرتاں دل توں نکتن تے ہوٹھاں دی کپڑی ریہن ساکوں ساہ ساہ تے غربت ڈنگیندی رہی نین پتھری ریہن ہوٹھ مندری ریہن آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ آتے ڈیکھیں آتے ڈیکھیں جو حاکم دے ہر کار اچ ادا لکھیا اچ پڑھ پڑھ سنے دے ودے تھے آتے ڈیکھیں جو حاکم دے ہر کار اچ ادا لکھیا اے پڑھ پڑھ سنے دے ودن جنہاں اکھیں کوں خواباں دی عادت پئی انہاں اکھیں کوں اندھا کریں دے ودن جیڑھے ہوٹھن جیڑھے ہتھن جو سچ کوڑ لکھ دے ریہے جیڑھے جنہاں ہوٹھاں تے لفظیں ٹکانڑاں کیتے انہاں ہوٹھاں توں ہر حرف چیدے ودن جیڑھے ہتھن جو سچ کوڑ لکھ دے ریہے انہاں ہتھاں آں تئیں کپے دے ونڄ۔ آ میݙا جاندیاں آ میݙے دیس وچ آ تے ݙیکھیں جو پڑ تے پئی ٻار ہے۔ بلوچ صاحب آ تے ݙیکھیں جو پڑ تے پئی ٻار ہے لوک آندے کھڑن اپݨے ݙاہݨے کیتے ٻار ݙے تے بھتاریں دا لیکھا کتم کوئی گھریں دا ریہا میکوں تھاݨے کیتے میݙے گنݙڑے کلہوٹیاں وی پاندیاں ریہاں۔ ٻال روندے کھڑن شئے دے داݨے کیاوے سال پورے دا پورھیا ایویں رل گیا میکوں بھوں وی نہ بچیا ہاݨے میڈے آ میڈا جانیاں آ میڈے دیس وچ آ تے ݙیکھیں جو بے علم ملاں کنوں دین بدلے زمانے دیاں ریتاں دے وچ اوندے متھے تے محراب بکھدا کھڑے توڑیں گزری حیاتی پلیتاں دے وچ ساکوں فرقے بݨا تے لڑایا ویندے ساݙا مذہب وی آڳے حسیتاں دے وچ تے چھیندے اٹھدن اودے دیواراں توڑیں کیویں انسان کسدے مسیتاں دے وچ آ میݙا جانیاں آ میݙے دیس وچ آ تے ݙیکھیں آ تے ݙیکھیں جو دھرتی دی دھی وی اتھاں کیویں بے جرم سڑکیں تے پھاری ڳئی اودا پیو وی تاں ویلے دا منصور ہا جیندے سر سانگے سولی سنگاری ڳئی اوندے ویریں کوں بے موت ماریا ڳیا اوندے سینے توں برچھی گزاری ڳئی شالا اوندے بلاول جا خیرہ ہوویں جیندی کائنات